Беренче команда текәләр.
Юксыз нәрсә сикерешәсез соң, ә? Нәрсә сикерешәсез? Әллә финнарны җиңдегез инде? Хотя нинди финнар? Әллә сезонга алдылар инде үзегезне? Ну, Өмет бар. Зоага әзерләндек. Фестиваль буласын бер ай элек белдек. Шушы арада әзерләнә башладык. Шушында килеп терәлгәч кенә кабатлый башладык. Гаеп кемдә? Фәридә? Юк нәрсә миндә. Ник бүген кем соңгы басып торасың? Мин бит беренче, Камил. Гел Камил дә Камил инде. Тагын тәрәзә ватканнар, Камилдер инде! Алай белгәннәр микән?
Бигрәк әйбәт булды әле. Әйдә, шаяртка биш кенә кеше кирәк дигәннәре, кемне калдырырга белми үк үзе китте. Сезнең каршыгызда Саба районыннан Текәләр КВН командасы. Ә Саба районы кемнең туган ягы икәнен үзегез беләсез. Нурсил, аңлатырга кирәк бит инде, тамашачылар аңламады бит. Аңлатам, аңлатам.
Саба районы. Миннехановның туган ягы. Ааа!
Чынлама! Мин аны шундый яратам! Мин аның бөтен җырларын да беләм! Барам, барам яныңа син кет кенә, һей-һей! Кая барасыз?
Кая барасыз? Мин ул Миннехановны сөйләмим бит!

Ә иң кызык мәзәкне кем сөйли? Әй!
Хөрмәтле тамашачылар, безгә Рөстәм Нургалиевич үзенең яраткан мәзәген сөйләргә кушкан иде. Ләкин бер шарт белән. Без сөйләгән вакытта үзе дә тыңлап торачак. Алдан ук кисәтеп куям, мәзәк бик кызык. Әйе. Алло, Рөстәм Нургалиевич. Әйе, менә хәзер сезнең мәзәкне сөйлибез, әйе, хәзер. Күз алдыгызга китерегез, гаиләдә булган хәл. Иртә баштан гаилә әгъзалары җыелышып, иртәнге аш ашап утыралар, ди. Малае сөяк кимереп утырганда, әнисе малаена калаганда, Улым, нәрсә сөяк кимерәсең? Эт түгелсеңдер бит! Әнә, атаңа бир, дип әйтә, ди. Әйе, Рөстәм Нургалиевич. Әйе, көлделәр. Башласак буламы? Әйе, башлагыз.

Бей!
Һәм инде шуның белән, э, карале, Камил, уен тәртибе буенча сәхнәдә биш кенә кеше булырга тиеш. Ну, Камиль, молодец! Һәм инде шуның белән безнең әзерләнгән миниатюраларыбыз тәмам. Ник әз булды дип сорамагыз, чөнки безнең каян килгәнне барыгыз да беләсез. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз! Бәй!
Ә-ә, туктагыз, тукта, тукта, тукта, тукта. Исегезгә төшерәбез, без Сабадан. Әгәр безне сезонга алмасагыз, сезгә дә, безгә дә авыр була. Ник чыкмадыгыз, ник чыгармадыгыз, бу сораулар сезгә дә, безгә дә кирәк та. Без рәхмәт, сау булыгыз! Камил, киттек! Жюри әгъзалары! Әйдәгез инде. Сезгә, сезгә ул проблемалар кирәкме, юкмы, Ришат? Бәйрә бит! Булды бит! А, Туктагыз, туктагыз, туктагыз. Беренчедән без сезне котлыйбыз, алкышлар бирик, котлыйбыз. Татар малай, Ренат, әйдә, сиңа сүз бирик.
Ә, Мин нәрсә дип әйтим? Ә,